די שיר איז לעילוי נשמת אבן ברוך בן הלל משה מנחם מענדל זאל זיין נשמה האבן א ליה. איך וועל זאגן פאר מען טאר נעמען פרק ג' פאר איינער לערנט עני סוגיא דארף מען זיין בשמחה, פאר מען טוט עני מצוה דארף מען זיין בשמחה, עבדי את ה' בשמחה, נאר צו ווען מען לערנט תניא דארף מען זיין בשמחה, איז די תניא האלטן איין רעדן אביסל וועגן שמחה דא דארט, סא רעדט נישט דווקא אזוי ווייט יעצט וועגן שמחה, אבער איך וועל זאגן פאר מ'הייבט אן לערנען תניא, געב א שמייכל, מ'דארף זיין בשמחה. איז פרק א' און ב' האט מען גערעדט מיט וואס א מענטש איז געמאכט פון, א מענטש איז געמאכט פון נפש הבהמית און נפש אלוקית, די רוח און נשמה, און נאכדעם איז דא די נפש וואס דאס איז די מענטש, און מסביר געווען וואס די אלע זאכן זענען. יעצט אין די נעקסטע דריי פרקים וועט דער תניא מסביר זיין וואס די זאכן טוהן, וואס די נפש טוט, וואס די רוח טוט, וויאזוי מען זאגט אין ענגליש האו דאז איט עקספרעס איטסעלף, וויאזוי, וואס ווערט עס געמאכט. איז אמרו נא אין פרק ג' והנה, כל בחינה מדריגה משלוש אלה, נפש רוח און נשמה, כלילא מעשר בחינות, יעדע מדריגה פון אלע דריי, נפש, רוח און נשמה, איז כולל פון די עשר בחינות, כנגד עשר ספירות עליונות, וואס דאס איז אקעגן די עשר ספירות עליונות, שנשתלשלו מהם, וואס ציט זיך פון זיי. סאו וואס די תניא זאגט דא איז, איך גלייב אז יעדער איינער געהערט פון די עשר ספירות, וואס איז כסר, חכמה, בינה, חסד, גבירה, תפארת, נצח, הוד, יסוד און מלכות. יעצט מ'גייט נישט אזוי ווייט רעדן דיטעילס וועגן דעם, באט מ'זאגט אזויווי די אוועראל פיקטשער, די וועלט איז באשאפן געווארן בעשרה מאמרים, די עשרה מאמרים איז אקעגן די עשר ספירות, וואס די אייבערשטער באנוצט זיך מיט די עשר ספירות, סאו די אייבערשטער האט געגעבן פאר סיי די נפש סיי די רוח און נשמה, און די נשמה, פאר אלע דריי האט ער געגעבן די צען ספירות. ווייל א מענטש וואלט געוואלט מיינען אז נאר די נשמה האט עפעס איינגעלייגט מיט די ספירות, אבער די רוח און די נפש וואס איז נישט אזוי ווייט די רוחניות איז נישט א חלק אלוקי ממעל, איז דאס איז נישט פון די ספירות, און דאס זאגט די תניא אז אלע משלוש אלי, נפש רוח און נשמה, די אלע דריי האבן דאס פון די עשר ספירות, און שנשתלשלו מהם, וואס טוט זיך אזוי ווי א טשעין, אזוי ווי א שלשלת, ווייל עס קומט פון די אייבערשטער. סאו זאג די תענית ווייטער, הנחלקות ושתיים וואס ווערט צוטיילט צו צוויי, שהיינו שלש אומות ושבע כפילות, וואס דאס איז דריי אומות און זיבן געדאפלט, איז פארוואס הייסט עס דא דריי אומות, ער וועט באלד מסביר זיין מער וואס ער רעדט דא, איז פארוואס עס הייסט דריי אומות, דאס הייסט איז די איך רעד די ערשטע דריי זענען אומות, אזוי ווי מען זאגט ממות, איז ווייל די דריי זענען די חכמה בינה און דעת, וואס דאס איז די אינטעלעקטשועל חלק, די טראכטן חלק, און דאס באשאפט די געפילן, און ער וועט עס באלד מסביר זיין. ושבע ימי בנין, חסד גבירה תפארת וחומר, וואס איז נצח יסוד יסוד דמלכות. און נאכדעם איז דא די זיבן וואס פאר דעם האט ער געזאגט ס'איז כפילות, און די סיבה פארוואס ס'הייסט כפילות איז ווייל ס'קען ווערן, ס'קען זיך עקספרעסן, מען קען זיך אויסדרוקן סיי מיט שטרענגקייט, אזוי קשה, און סיי רייך, סיי ווייך, און אויך אזוי מיט אהבה אדער יראה, מיט ליבשאפט אדער מורא האבן, וועגן דעם הייסט עס כפילות. און די סיבה פארוואס ס'הייסט שבעת ימי הבנין, פארוואס מ'זאגט שבעת ימי הבנין, איז ווייל מיט דעם איז די וועלט געבויט געווארן. זאגט די תניא ווייטער. וכך בנפש האדם, און אזוי אויך אין די נפש האדם שנחלקת לשתיים, עס ווערט צוטיילט צו צוויי, שכל און מידות. אזוי ווי ביי דעיס ספירות איז דא חכמה בינה און דעת, וואס דאס איז איין, עס איז צוטיילט אויף דאס, און נאכדעם איז דא די איבריגע זיבן, די זעלבע זאך איז אין די נפש האדם, ווערט עס צוטיילט אויף צוויי, ס'איז שכל און מידות. איז א שכל כולל חכמה בינה דעת, די שכל דאס איז כולל חכמה בינה דעת, און והמידות היינו אהבת השם ופחדו ויראתו אילפו הארוי, איז די שכל דאס איז חכמה בינה דעת, וואס דאס איז די אינטעלעקט פון די מענטש, דאס איז די פלאץ וואו ס'טראכט, און נאכדעם די מידות, די איבריגע זיבן, וואס דאס הייסט מידות, איז דאס איז די אהבת השם און די מורא האבן און און נאכדעם צו בארימען די אייבערשטער. זאגט דער אני ואתה וחכמה בינה דעת, און חכמה בינה דעת נקרא אימת, ווערט אנגערופן אימת און מקור למידות, און ס'איז די די פלאץ פון ווי די מידות קומען, כעין מידות הן תולדות חכמה בינה און דעת. וואס מאכט א מענטש ליב האבן א זאך אדער מורא האבן? אז א מענטש טראכט ווי געוואלדיג א זאך איז, האט ער עס זייער ליב. און הייבסט אן טראכטן ווי געוואלדיג דיינע קינדער זענען, האסטו זייער ליב דיינע קינדער, ווי געוואלדיג די קעיק, איך ווייס, געהאט א גוטע שטיקל קעיק, די עסן, וואס זאל נאר זיין, מילא האסטו זייער ליב. און וואס מאכט א מענטש מורא האבן, ווען ער טראכט אוי וואסא סכנה ס'איז, סאו קענסט נעמען יעדע זאך א זאך וואס איז בכלל נישט דא קיין פחד, ס'גייט נישט אריין בגדר פון פחד, אבער טאמער דאס טאן אים טראכטן, אט דאס איז א מורא'דיגע סכנה, און דאס טאן אים גלייבן, דאס טאן אים מורם פון עס. סאו, וואס זעט מען פון דעם? אז די געפיל פון די מענטש קומט פון די שכל. ס'איז נישט כאילו די געפיל איז איין זאך און די שכל איז איין זאך, די שכל באשאפט די געפיל. ווייל טאמער דו טראכסט אריין ווי גוט א זאך איז, באקומסטו א מורא'דיגע אהבה צו עס, באקומסטו א געפיל עס ליב צו האבן. און טאמער דו טראכסט וואס ר' סקנה א זאך איז, הייבסטו אן מורא האבן דערפון, באקומסטו די געפיל, באקומסטו די געפיל, די עמאושען פון פחד. סאו וואס זעסטו פון דעם? אז די געפילן פון א מענטש, די עמאושענס, קומט פון די שכל, פון דעם קומט עס. און דער רמב ם אפילו ער פרעגט וויאזוי קען א מענטש צוקומען צו אהבת השם און יראת השם, און זאגט ער אויך דורך דעם וואס מען טראכט, סאו דער רמב ם רעדט אויך פון דעם. סאו ביז דא איז די ערשטע חלק פון פרק ג' וואס די תניא איז מסביר וויאזוי דאס ספירות איז כולל אין א מענטש, אין די נשמה פון די מענטש. יעצט וועט די תניא מסביר זיין וואס חכמה בינה און דעת איז. סאו זאגט די תניא בעיר ענין קנאת שכל שבנפש המשכלת, וואס די שכל וואס איז און די נפש וואס פארשטייט, שהיא משכיל כל דבר, ווייל דאס איז פארשטייט יעדע זאך, נקרא בשם חכמה, ווערט אנגערופן בשם חכמה. וואס הייסט דאס? וואס זאגט ער דא? ווען א מענטש טראכט עפעס, לאמיר זאגן איך טראכט איך גיי געבן א שיעור, איך גיי געבן א דרשה, סאו וואס די חכמה טוט, ס'קומט אריין אן איידיע, אה, איך גיי רעדן וועגן דאס און דאס. יעצט ווען די איידיע איז אנגעקומען, איז עס געווארן אזוי ווי אזא פלעש, אזוי פלוצלינג, אז עס געט אזא לעכט אויף, אה, איך האב א איידיע וואס איך גיי זאגן, אבער וויאזוי גיי איך עס זאגן? איך האב עס נאכנישט אויסגעארבעט. ס'איז זייער רוי, אבער דאס איז די חלק החכמה, די חלק החכמה איז דאס וואס פאלט איין וואס מען גייט זאגן צו וואס ס'זאל נאר זיין, א מענטש וויל טון עפעס, לאמיר זאגן איינער ארבעט אין קאנסטראקשען ער דארף דא פיקסן א פראבלעם, ער זעט דא איז א עלעקטרישען, ער שטייט דא ביי ס'דא עפעס א פראבלעם דא און ער דארף אויסגעפינען וויאזוי מען גייט דאס פיקסן די וואטעווער די פראבלעם איז, אינמיטן פאלט אים איין, אה מען גייט טון אזוי און אזוי און אזוי וועט מען עס פיקסן, דאס איז דאך די חלק החכמה. יעצט נעמען די ווארט חכמה און עס צוטיילן, זאגט די תניא דא, עס איז אן כח מה. עס איז כח מה פארוואס? ווייל דו האסט באקומען די איידיע אויף ווי אזוי ארבעט עס אויס. סאו פאלט דיר איין א איידיע, באדארפסט עס נאכדעם צונעמען. סאו וועגן דעם דארף מען האבן די בינה. אי שמוציא כח אל הפועל, און ווען ער ציט עס ארויס אין כח אל הפועל, שמתבונן בשכלו, און ער טראכט אריין מיט זיין שכל, להבין דבין, להבין דבר, ער זאל פארשטיין די זאך וואס איז אים בייגעפאלן, ולהשירו לעומקו, און עס רייך צו מאכן און אריינצוגיין טיף, מתוך איזה דבר חכמה המושכל בשכלו נקרא בינה. ווייל ווען ס'פאלט איין די איידיע וויאזוי צו פיקסן די זאך, יעצט אקעי כ'האב די פיקטשער וויאזוי איך גיי פיקסן די פראבלעם, באט וויאזוי גייסטו עס טאקע פיקסן? ווי הייבסטו אן? ווי ענדיגסטו? און יעדע דיטעל אזוי. סאו דאס איז וואס טאני זאגט, מען קריכט אריין עס מאכן רייך, שיין צו מאכן, סאו אין עני איידיע וואס גייט פאר אין א מענטש'ס לעבן, איז די חכמה איז דאס כאפט אויף קודם וואס די מענטש איז, הייסט ער כאפט אויף די זאך וואס גייט דא זיין, אבער דער וואס טראכט עס דורך, דער חלק וואס טראכט עס דורך און ס'ארבעט עס אויס כדי ער זאל עס קענען ארויסברענגען מכח אל הפועל, דאס איז בינה. ס'זאגט די תניא ווייטער, והן הם אב, און דאס איז די אב ואם, המולידות אהבת השם ויראתו ואחדותו. און דאס איז דאס וואס געבוירט די חכמה און בינה, דער תניא וועט שפעטער מער מסביר זיין וויאזוי דאס ארבעט, אבער דאס געבוירט די געפיל, פון די חכמה און די בינה, דאס קומט ארויס די געפיל צו האבן אהבת השם. און ווי אזוי הייבט זיך אן א מענטש? ס'הייבט זיך אן פון די טיפה פון די טאטע, און וואס די טיפה פון די טאטע איז איז נאכנישט אויסגעארבעט, אבער ס'ליגט אין די מאמע פאר נײַן חדשים ווערט עס אויסגעארבעט, און פון דעם ווערט א קינד, איז אזוי קענסטו פארשטיין די זאך פון חכמה און בינה. אז די חכמה איז די רויע זאך, ס'איז נאכנישט אויסגעארבעט, און די בינה איז וואס ס'ווערט יא אויסגעארבעט, איז וועגן דעם די טאטע ווערט אנגערופן חכמה, און די מאמע ווערט אנגערופן בינה, וואס איז לשון בינה. זאגט תניא ווייטער, כי השכל שבנפש המשכלת, ווייל די שכל אין די נפש וואס פארשטייט, כשמתבונן מעמיק מאוד בגדולת השם, ווייל ס'ווען מען טראכט אריין אין טיף אין די גדולת השם, אייכי ממלא כל עלמין, וויאזוי די אייבערשטער פילט אן די גאנצע וועלט, וסובב כל עלמין, וכולו כמה כולו חשוב. און סיבה פארוואס די תניא זאגט די אלע דריי זאכן איז, ווייל ממלא כל עלמין איז טייטש אין די וועלט, וסובב כל עלמין איז ארויס פון די וועלט, וכולו כמאי כולו חשוב איז ווען ער זעט איין אז אלע די גאנצע זאך וואס מען קען נאר טראכטן, יעדע עקזיסטענץ איז פאר די אייבערשטער כאילו ס'וואלט נישט עקזיסטירט. איז נולדה ונוצרה מידת יראת רוממות ווערט געבוירן און און וועקט אין אים די מידה פון מורא האבן רוממות במוחו ובמחשבתו לראות צו מורם לס בושה זיך שעמען איז געדאס אוי יתברך שאין עס אבד תכלית, ווייל ער זעהט איין אז די אייבישטער איז אזוי גרויס, איז מילא איז די מח איז די חכמה און בינה, ווען א מענטש לייגט עס אריין אין די גדלות השם, און ער זעהט איין ווי גרויס די אייבערשטער איז, הייבט ער אן מורא האבן, הייבט זיך אן שעמען, וואס הייסט ער שעמט זיך, ער שעמט זיך פון טון א עבירה, ער שעמט זיך פון טון אקעגן די אייבערשטער, ווייל ער זעהט איין ווי גרויס די אייבערשטער איז, און ער פארשטייט עס, סאו די חכמה קען ער עס אנהויבן, אזוי ווי מ'זאגט די ערשטע חלק, די פלעש אבער ס'איז נאך רוי, און אן ווען ער נוצט די בינה, ווען ער טראכט אריין אין דעם, דעמאלטס באקומט ער די שטארקע געפיל פארן אייבערשטן, ופחד ה' בלבו, און די פחד פון די אייבערשטער גייט אריין אין זיין הארץ. סאו וואס טייטש? ווייל קודם הייבט זיך עס אן אין די מח, אבער ווען א מענטש נוצט זיין שכל, וואס געשעט איז, די שכל, באשאפט די געפיל, איז מילא גייט די פחד השם אין די הארץ אריין, וואס די הארץ איז נאר געפיל. יעצט קענסטו פארשטיין וויאזוי א געפיל ווערט באשאפן פון די שכל. ושב יס לב אל לבו באהבה עזה כרשפי אש אזוי ווי א פלאם פייער, און זיין הארץ ווערט אים אויפגעפלאמט ווי א פלאם פייער, בחשיקה און מיט א חשק ווי חפץ און א וועלן איז איז שיקה און א שטארקע זיי מען וויל עס זייער שטארק ונפש ריקייק און א און א הונגעריגע נשמה לגדולת אין סוף ברוך הוא. דאס הייסט ווען מען טראכט אריין אין דעם איז קודם באקומסטו א שטיקל יראה און האסט מורא פון טון עבירה, און די מער די גייסט אריין באקומסטו אזא, ווען ס'גייט אריין פון די מח צו די הארץ, וואס געשעהט איז, ווערסטו אזוי אויפגעפלאמט, און אלעס וואס דו ווילסט איז נאר די אייבערשטער, און באקומסט מער און מער א געפיל פארן אייבערשטן, ממש מיט א חשיקה און א חפצי שתיקה, דאס הייסט דער תניא דרוקט עס אויס מיט אלע וועגן ווי א מענטש ווערט כל כולו פונעם אייבערשטן. והיא כלות הנפש, וואס איך גלייב יעדער האט געהערט די לשון כלות הנפש, ווייסט מ'זאגט אזויווי ער איז אויסגעגאנגען, ער איז אויסגעגאנגען פארן אייבערשטן, כדכתוב, אזויווי ס'שטייט אין תהלים נכסהו וגם כלתו נפשו, נפשי, אז נכסהו ער בענקט זיך וגם כלתו נפשו און וגם כלתו נפשי אז זיין זעהל איז פארחלש'ט געווארן, און כסוף צמאה נפשי לאלוקים, מיין נפש דארשט פארן אייבערשטן, וכסיף צמא לך נפשי, סאו אז איינער ברענגט די פסוקים צו ווייזן מסביר זיין פון וואס איז פשט אז די נפשי אז די נפש בעט ווייל די נפש נוצט די חכמה און בינה און דעת איז וועגן דעם קומט ער אן צו דעם אז ווען ער טראכט אריין טיף די גדלות השם און ווי גרויס ער איז, ווערט ער ממש כל כולו פאר השם, פאר'ן אייבערשטן, ווייל זיין געפיל ווערט באשאפן פון די חכמה, און די געפיל קומט די געפיל ווערט אים אלעס פאר'ן אייבערשטן. זאגט די תניא ווייטער ועצמו אני מיסודו ויש שבנפש אלוקית, אין פרק א' האט די תניא געזאגט אז די רוח איז געמאכט פון ארבע יסודות, אש, רוח, מים און עפר. סאו די נפש האט אויכעט ארבע יסודות, און די דארשטעריגקייט וואס א מענטש דארשט פארן אייבערשטן, דאס קומט, דאס איז פון יסוד האש, וואס איז בנפש אלוקית. וכמו שכתבו הטבעים, אזוי ווי די חכמי הטבע האבן געשריבן, וכן היא בית החיים, שיסודו אש היא בלב, אז די יסוד פון די פייער איז אין די הארץ. און מקור המים והלייך איז מיין מח, און די מקור פון וואסער און די נפחקייט דאס איז קומט פון די מח, און כמו שכתוב בעץ חיים שארנין שהיא בחינת חכמה שנקרא מים שבנפש אלוקית אז די אז מים יסוד פון מים דאס קומט פון די מח אזוי ווי ס'שטייט אז חכמה ווערט אנגערופן מים. און שאר המידות כולם און אלע אנדערע מידות הייען ענף היראה ואהבה, דאס איז אזוי ווי די צווייגן פון יראה ואהבה ותורת ה' און זייערע קינדער, כמו שנז ב ומקום אחר, די תניא וועט שפעטער מסביר זיין מער דיטעילס וואס דאס מיינט, ווייל די אלע אנדערע מידות דאס אלעס קומט ארויס פון חכמה בינה און דעת, סאו האסט יעצט אנגעהויבן אביסל פארשטיין וויאזוי די געפיל קומט פון די שכל, ווייל אויב א מענטש וואלט געוואלט מיינען, אויב איינער לעבט מיט חבד, וואס הייסט ער לעבט מיט חבד? ער לעבט מיט חכמה בינה און דעת, ער לעבט א לעבן פון אריינטראכטן, ענעלייזן, א אינטעלעקטשועל לעבן, איז מילא מוז זיין אז ער דארף זיך אינגאנצן אפטיילן פון זיין געפילן, זאל בכלל נישט האבן גארנישט איינגעלייגט מיט זיין געפיל, אזוי האט דער מענטש געמיינט, און דאס זאגט דער תניא דא אין פרק ג', און ער איז מסביר, און שפעטער קריכט אריין מער, אז ס'איז פונקט פארקערט, אז אלע געפילן קומט פון די חכמה בינה און דעת, דאס אלעס קומט פון דארט, סאו פון דארט ווערט עס באשאפן, איז די מער א מענטש לעבט מיט חבד, ער לעבט מיט חכמה בינה און דעת, די מער געפילן באקומט ער, און די גע מער געפיל מען באקומט ער איז די מער נענטער ווערט ער צום אייבערשטן. איז ביז יעצט האט די תניא מסביר געווען חכמה און בינה וואס איז מיט דעת, און דאס גייט יעצט די תניא מסביר זיין, והדעת היא מלשון והאדם יודע את חבר והיא לשון התקשרות ואת חברות, אין פרשת בראשית שטייט והאדם יודע את חבר, איז ווען קוקסט עס אן פון אינדרויסן צו היינט איז עס זייער א מאדנע לשון, וואס הייסט והאדם יודע את חבר? איז דארפסטו פארשטיין וואס טייטש די ווארט יודע, וואס טייטש די ווארט דעת. איז לאמיר זאגן איך וועל דיר פרעגן וויפיל איז איינס מיט איינס? אויפן פלאץ זאלסטו ענטפערן צוויי. פארוואס? ווייל ס'איז ווייל דו ביסט אזוי קאנעקטעד צו עס, דארפסט נישט אריינטראכטן אין דעם. און רוב מענטשן אפילו איך וועל פרעגן וויפיל איז זיבן מאל זיבן? איז ניין און פערציג. איז וויאזוי ווייסט דאס א מענטש? ווען א מענטש איז זייער באהאפטן צו דעם. אבער אז כ'וועל דיר פרעגן וויפיל איז פֿינף און צוואַנציק מאל פֿינף און צוואַנציק, דעמאלטס אה, יו נאו, נישט יעדער האט די ענטפער אויפן פלאץ. סאו וואס טייטש דאס? אז ווי ס'איז דא א זאך וואס ביסטו אזוי קאנעקטעד צו עס, ביסטו אזוי נאנט צו עס, דארט איז דא דאס. דאס טייטשט דאס. דאס אין ענגליש וואלט מען געזאגט אינטימעסי. דו ביסט אזוי אינטימעט, דו ביסט אזוי איינס מיט עס. סאו וועגן דעם אז איך פרעג דיר איינס פלאס איינס ווייסטו גלייך ס'איז צוויי. דו ביסט אינטימעט, דו ביסט איינס מיט עס. סאו ווען די תורה שרייבט ואדם יודע את חבר, ער איז געווארן איינס מיט חבר. ווייל דאס די תורה ברענגט ארויס די לשון פון דעת. סאו איז זאגט די תניא ווייטער שמקשר דעתו ווייל ער איז מקשר זיין דעת בקשר אמיץ וחזק מאוד זייער א שטארקע קשר ויזכה במחשבתו און ער האקט עס איין אין זיין טראכטן וחוזק בגדולת אין סוף ברוך הוא ואין מסיח דעתו און נישט מסיח דעת פון דעם, כאף מי שהיא חכם ונבון, אפילו איינער וואס איז א חכם און א נבון בגדולת אין סוף ברוך הוא, הנה אם לא יקשר דעתו אויב איז ער נישט מקשר זיין דעת ויזכה במחשבתו און ער קלאפט נישט אריין ווען ער יזכה אזוי ווי אריין קריצן אין זיין מחשבה וחוזק ובהתמדה לא יולד בן אשה יראה ואהבה אמיתית קומט דעם יונה נישט אויף. דער קיינמאל נישט קענען אנקומען צו ריכטיגע יראה און אהבת השם. סאו צו מסביר זיין דעת איז זייער גוט. ס'איז געווען א מעשה ביי ר' לייב יצחק מברדיטשוב. און ר' יצחק מדיטשוב האט חתונה געהאט צו א משפחה פון מתנגדים, זיין שווער איז געווען א מתנגד, און איינמאל איז ער געפארן צו זיין רבי צו די מזידשע מגיד פאר א שטיק צייט, און ער קומט צוריק, פרעגט אים זיין שווער ני, לאמיך הערן, ביסט געווען ביי די רבי אזא לאנגע צייט, זאג מיר נאך עפעס פון אים, סא האט אים ר' יצחק מדיטשוב געזאגט,

זאגט ער זי זאגט עס, און קען זיין זי גלייבט עס, איך ווייס עס. ס'איז דא א ריזיגע חילוק פון א מענטש זאגן עפעס, אדער גלייבן, און אפילו צו טראכטן פון עס, אדער פון וויסן. וידעת את השם, וואס חסידות האט ארויסגעברענגט א מענטש זאל זיין זאל האבן ידיעת השם, וואס הייסט האבן ידיעת השם? צו זיין קאנעקטעד מיטן אייבערשטן, און מה זיין נאך א משל, לאמיר זאגן אז די ליינסט א סטאטיסטיק וואס גייט פאר אין אפריקע, יא די ווייסט אז אין אפריקע איז דא אסאך מענטשן וואס שטארבן פאר הונגער, סאו די ליינסט א גאנצע סטאטיסטיק, און ס'איז אמת. נו לאמיר זאגן עס איז אמת, עס קומט פון א רילייעבל סאורס, איז די ליינסט אזוי, אזויפיל מענטשן לעבן דארט, זיי האבן נאר צוויי מאל עסן א טאג, און כך וכך מענטשן האבן נאר איין מאל עסן א טאג, און די און די קראנקייטן דרייען זיך ביי אזויפיל מענטשן, און אזויפיל מענטשן שטארבן פון די קראנקייטן, און אזויפיל מענטשן האבן די אנדערע קראנקייטן, און די ליינסט די גאנצע זאך, וואס געשעט נאכדעם? אפשר פאר צען מינוט עס צו טראכטן דערפון, עס וועט מסתם פילן שלעכט פאר די מענטשן וואס זענען דארט, באט לאמיר גיין ווייטער, עס האט גארנישט האבן מיט דיר. אבער וואס טאמער דו ליינסט א סטאטיסטיק וועגן ארץ ישראל, וויפיל אידן מוטשענען זיך פאר פרנסה, און וויפיל פראבלעמען ס'גייט דארט פאר, און מען דארף נישט אריינגיין אין קיין דיטעילס ווייל איך מיין יעדער איינער ווייסט די פראבלעמען וואס גייט פאר אין ארץ ישראל, וואס געשעט דעמאלטס? טוט דיך עס זייער וויי. וואס טייטשט דאס? ווייל אין אפריקא האסטו גארנישט איינגעלייגט ס'איז נישט דא קיין דת דארט, אין ארץ ישראל האסטו דת, האסט דיך מקשר געווען, זענען דיינע ברודערס, אונז זענען מילא איין פאלק, סאו דו ווייסט אז אידן ליידן דארט, איז מילא האסטו דת, דו ביסט קאנעקטעד צו עס, דאס טייטש דת, דו ביסט קאנעקטעד צו עס. מ'קען זאגן אויף א משל, אמאל איז געווען, אידן פלעגן האבן אסאך מאל אזא, ווי זיי מ'זאגט א און, אזוי א האטעל, אזוי אינמיטן וועגן, און אסאך דערפון האבן שיין מצליח געווען, סאו זיי האבן געוואלט זייערע קינדער זאלן וואקסן תלמידי חכמים, האבן זיי געדינגען א מלמד, דער מלמד האט געקומען דארט וואוינען א שטיק צייט און ער האט געלערנט מיט די קינדער. יעצט זייער סאך פון די מענטשן וואס האבן געאונט די האטעלס האבן נישט געקענט אפילו ליינען, סאו טאמער עס איז אנגעקומען א בריוו עניטינג וואס זיי האבן געדארפט פאר זיך אליין, האבן זיי געבעטן די מלמד זאל עס ליינען. סאו. איז געווען אמאל איינער, ער האט געדינגען א מלמד, און איין טאג קומט אן א בריוו פאר די האטעל אונער, פאר די באבוס, האט ער געבעטן די מלמד ליין עס, די מלמד ליינט אז ער זאגט אז די אז זיין טאטע איז געשטארבן, די האטעל אונער'ס טאטע איז געשטארבן, און די האטעל אונער האט אנגעהויבן וויינען און וויינט און וויינט, און נאכדעם ער בארואיגט זיך גייט ער פרעגן די מלמד, זאגט ער איך פארשטיי נישט, איך האב געוויינט זייער שטארק, האקאם דו האסט גארנישט געוויינט? האט אים די מאמע האט געענטפערט, וואס הייסט? ס'איז דיין טאטע, וועגן אים האסטו געוויינט, ס'טוט דיך וויי, ס'איז דיין טאטע, זאגט איך האב אים נישט געקענט, פארוואס זאל איך וויינען? וואס זעסטו פון דעם? אז מ'דארף זיין קאנעקטעד צו עפעס, דאס טייטש דעת, דא איז דא דעת און דא איז נישט דא קיין דעת. די זעלבע זאך ווען א בחור האט בר מצוה, וויאזוי שטייט אז א בחור האט בר מצוה ווערט ער א בר דעת, מ'זאגט נישט בר חכמה, מ'זאגט נישט בר בינה, בר דעת, ווייל א קינד קען זיין זייער קלוג, ער קען האבן אסאך חכמה, ער קען האבן אסאך בינה, אבער ס'פעלט אין די קינד די קאנעקשאן, וועגן דעם קען מען נישט טראסטן א קינד, ווייל ער קאנעקט זיך נישט צו די חכמה און די בינה, סאו ער קען זיין זייער קלוג אבער ער קאנעקט זיך נישט צו עס. סאו ער קאנעקט זיך נישט נישט טייטש אז ער פעלט דעת, און דאס געשעהט ביי די בר מצוה, מיינט נישט פלוצלינג ביי די בר מצוה, אבער בערך אין יענע עידזש פון א קינד הייבט ער אן באקומען דעת און ער הייבט אן ווערן קאנעקטעד מיט זיין חכמה מיט זיין בינה, און ס'איז אויך אינטערעסאנט די גמרא שרייבט אז א גנב אפילו ווען ער גייט גנב'נען בעט ער די אייבערשטער אז די גניבה זאל זיין מיט הצלחה, וואס טאזשע? אז ס'פעלט דעת, דער גנב פעלט אים דעת, ווייל דו ווילסט גיין טון א זאך וואס איז אקעגן די אייבערשטער, פונקט פארקערט ווי וואס די באשעפער וויל, און דו גייסט בעטן די אייבערשטער, סאו וואס וואס איז דא דארט? ס'פעלט דעת, סאו וואס טייטש דעת? דעת טייטש קאנעקטינג, מ'דארף ווערן איינס מיט די זאך. ווען דו ביסט איינס מיט די זאך, דארט איז דא דעת. סאו צו מסביר זיין חכמה און דעת, חכמה איז די פלעש, די איידיע וואס קומט אריין אין די מענטש, בינה איז ווען דו צענעמסט עס, אז מען זאגט אין ענגליש יו אבסטרעקטינג, דו צענעמסט די זאך. דעת איז ווען דו טראכסט עס דורך, יו ענעלייזינג, דו גייסט אריין אין דעם, און וואס געשעהט איז ווערסטו איינס מיט דעם, איז מילא די מער דאס, די מער די טראכסט אריין וועגן די אייבערשטער און די גדלות השם, ווערסטו איינס מיטן אייבערשטן. און דאס איז תענית זאגט דא ויזכה במחשבתו בחוזק וגדילת אין סוף ברוך הוא ואינו מסיח דעתו, ער זאל אריין אריין קריצן אין זיין מח ער זאל אזויפיל טראכטן דערפון ביז ער זאל ווערן איינס מיט דעם ס'זאל זיין ידיעת השם דו ווערסט איינס מיטן אייבערשטן. זאגט תניא ווייטער ועל כן הדעת היא קיום המידות וחיותן וועגן דעם איז דעת די קיום פון די מידות די דעת דאס האלט אן די מידות וחיותן וואס די מידות זענען די אנדערע זיבן מידות ווי כולל חסד גבירה און דאס איז כולל חסד גבירה די אלע אנדערע זאכן, פירוש, אהבה וענווה ויראה וענווה, די ליבשאפט און די צווייגן, די וואס קומט ארויס אין ליבשאפט, ויראה וענווה, און די יראה און די צווייגן פון די יראה. פארוואס? ווייל ווען א מענטש באקומט ידיעת השם, וואס טייטש ער ווערט איינס מיט די גדלות השם, ווערט ער איינס מיטן אייבערשטן, איז מילא דורך דעם איז כולל אלע אנדערע זאכן, איך מיין אלע אנדערע מידות און חסד און גבירה. סאו דא ענדיגט זיך פרק ג', סאו צו זאגן סך הכל פרק ג' האט ער קודם גערעדט וועגן די עשר ספירות וויאזוי צו כולל'ן א מענטש, נאכדעם האט ער מסביר געווען וואס חכמה בינה און דעת איז. כ'האף ענק אלע האבן פארשטאנען, אויב איינער האט א קשיא פרעגטס און האטס א גוטן טאג.